Әссәламегаләйкүм хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Вәгаләйкүм әссәлам вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Иртәме-соңмы, һәрберебезгә дә якыннарыбызны югалту ачысын татырга туры килә. Чөнки бу дөньяга без беребез дә мәңгелеккә килмәдек. Бу вакытта иңнәребезгә төшкән хәсрәтне дөрес күтәрә белү һәм мәрхүмнәрне соңгы юлга хөрмәтләп озату безнең төп бурычларыбызның берсе булып тора. Әлеге темага без бүген Кукмара районы имам-мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт белән сөйләшербез. Рәдиф хәзрәт, кешене күмгәннән соң аның өчесе, җидесе, кырыгы һәм илле икесе нинди кагыйдәләргә нигезләнеп үткәрелә?
Безнең халыкта инде ул гореф-гадәт буларак кереп киткән, шушындый мәҗлесләр үткәрү, өчесе, җидесе, кырыклары. Хәтта, мәсәлән, мөселман илләрендә Аңа ихтыяҗ юк, чөнки алар һәр намаз саен әти-әниләренә дога кылалар, мәсәлән, алар инде ураза тоткан саен әти-әниләренә дога кылалар, көн саен Коръән укыганнан соң үзләре дога кылалар. Ә безнең халыкта, мәсәлән, бөтен кеше дә Коръән укымау сәбәпле, бөтен кеше дә намаз укымау сәбәпле, инде авыллар булсын, шәһәр җирлегендә булсын, халыкта шушындый гадәт кергән, шушы өчесе, җидесе көннәрендә булса да, Хәзрәтне чакырып, абыстайны чакырып, инде үзләренең вафат булган туганнарына дога кылдыру. Чөнки кеше аңлый, үзе, мәсәлән, Коръән укымагач, үзе намаз укымагач, үзе дога кылмагач, барыбер дә үзенеке кабул булмас дип, шуңа күрә Аллаһка шөкер, менә хәзрәтләрне чакыралар, абыстайларны чакыралар. Бу Әлбәттә, безгә дә инде бик яхшы форсат, нәрсә дигәндә дә, чөнки шуның кадәр туганнарын, якыннарын чакырып, Аллаһ Тәгалә турында инде сөйләргә мөмкинлек тудыралар, Коръән укытып, Коръән тыңлаталар, дога кылдыралар. Без инде барган саен әйтәбез, менә Коръән һәм дога ул елга шушы бер мәртәбә генә булмасын, ике мәртәбә генә булмасын, яки, мәсәлән, туганнар, якыннар вафат булгач кына булмасын. Ә көндәлеккә керсәм, мәсәлән, балалар белән җыелып утырып дога кылу, мәсәлән, алар барында, мәсәлән, берәр балага Коръән укыттың, олы кеше дога кыла, яки киресенчә, мәсәлән, кечкенәрәк бала Коръән укый, олырак бала дога кыла, мәсәлән, аны инде гадәткә кертергә кирәк һәм үзебезнең әти-әниләрне шушы догада һәрвакыт искә алырга кирәк. Шуңа да менә өчесе көн булсын, җидесе көн булсын, кырыгы көн булсын, Аның аерым бер тәртибе юк, анда аерым бер теге куелган таләпләр юк. Шуңа күрә моның инде э, тәртип ирекле, гадәттә инде киләсең андый мәҗлескә, Коръән укыйсың. Э, башта мин инде үзем вагаз сөйлим, вәгазә балам, ягъни бер 15-20 минут кешене артык ялыктырмыйча, әлбәттә, озакка сузмыйча, мөһим моментларны гына әйтеп үтәргә. Чөнки кешенең болай да авыр хәсрәтле вакыты шулай бит. Кемдер әнисен югалткан, кемдер әтисен югалткан, кемдер газиз ирен югалткан, кемнеңдер хатыны, Кемнеңдер газиз баласы, шулай бит. Ул бик авыр мизгел кеше өчен. Чөнки инде якын кешене, бер кешене дә югалтасы килми, бөтен кешене яшәтәсебез килә, шулай бит. Шуңа да монда мөһим моментларны гына күз алдыннан үткәрергә кирәк. Монда инде сәгатьләр буе нәрсәдер сөйләүнең артык әллә ни мәгънәсе юк. Мөһим моментларны әйттең, аятьләрне, хәдисләрне әйттең, мәсәлән. Аннан инде Коръән укып дога кыласың. Менә шул Коръән укып дога кылганда, әлбәттә инде һәркем күңеленнән дога кылса иде. Чөнки Аллаһ Тәгалә күңелдә булганны да ишетеп тора. Менә дога кылып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, аңа ялварып, инде Раббыбыз Аллаһның шушы безнең догаларыбызны кабул итүен, аның шушы ияләренә ирешүен инде сорыйбыз, иншалла. Ләкин әлеге дә баягы дип әйтәм, мин теге хурлап та әйтү түгел инде, ачуланып та әйтү түгел, абыстайлар тарафыннан кайвакыт теге шундый китаплар килеп чыга яки шушындый берәр тәкъдимнәр килеп чыга, нәрсә дип әйтәләр, мәсәлән, кырыгында шушы сүрәләр укылырга тиеш, әйе, шушының кадәр давага сөйләнергә тиеш, анда бит, бит, ниндидер бер теге үзләренең программалар тудыралар. Бу нәрсәдән килеп чыга, гадәттә, Ә монда сорау бирәләр теге, нишлим, монда баргач нишлим, бер абыстай инде тегесе, икенчесе инде кәефе яхшырак була, яза, яза, яза, яза, яза, и бер заман килеп чыга тегендә икешәр сәгатьлек программа, өчәр сәгатьлек программа, аннан инде миңа мөрәҗәгать итәр, хәзрәт, менә бер мәҗлестә булдык, өч сәгать утырдык, әйе, ничек утырырга белмәдек, әле бер якка утырып карадык, әле бер якка утырып карадык, дип инде аркаларыбыз арып бетте, алай ярамый бит инде, дип, әлбәттә инде мәҗлес менә Ирләрнең гадәттә безнең шул бер сәгать тирәсе бар. Әй, бер сәгать ул компактный гына, уңайлы гына. Иң күбе инде сәгать, сәгать тә ун минут, сәгать тә унбиш минут, мәсәлән. Мәҗлеснең төп максаты булырга тиеш, ашау-эчү түгел. Менә монда да инде мөрәҗәгать итәсем килә, кат-кат әйтәм мин аны. Менә Аллаһның рәхмәте, кайбер мәҗлесләргә барасың, зур-зур җитәкчеләр, түрәләр булса да, Мөмкинлекләре зур булса да, без инде аны әйтәбез, табында теге бөтен ризык бер җепкә сузылган шикелле. Анда артык әллә ни нәрсә юк. Теге анда балык та юк, анда салат та юк, мәсәлән, анда, мәсәлән, кыяр булырга мөмкин, аш ашарга ипи, мәсәлән, әйе, чәй эчәргә берәр конфит, җиләк-җимеш берничә, мәсәлән, ниндидер печенье яки пирог. Булды, артыгы кирәкми. Шулай бит, артыгы кирәкми. Ни өчен дигәндә, без шушы эшне эшлибез икән, башкалар безнең инде кемнең көченнән килми, алар зур итеп өстәл әзерләргә мөмкинлекләре юк, алар аш үткәрми, алар, мәсәлән, Коръән укытмый, алар дога кылмый. Безнең максат, иң яхшы яраткан мәҗлесләрем Коръән укып дога кылу гына. Коръән укып дога кылу, вәгазь сөйләү булса, мәсәлән, төрекләр килгәч безгә Рамазан аенда алар шушындый сүз әйттеләр, үзебезнең Камышлыда берәүләргә шулай ашка бардык та, өстәл мул, сыгылып тора, алар әйтә, нәрсә бу, диләр. Бу без ашны шулай үткәрәбез, әйе, о, без сездә болай, юк, юк, бездә болай түгел, инде бездә горурлык хисе шулай бит. Ә сез нәрсә эшлисез соң дигәч, без дия, Менә утыз Коръән хафиз җыелабыз. Утын, утыз Коръән хафиз. Ә, утыз булгач, димәк, Коръән безнең утыз пәрәгә бүленә, егермешәр биттән, мәсәлән, алты йөз биткә җыела утыз кеше. Ә, ул егерме битне уку өчен бер кешегә ярты сәгать вакыт кирәк. Без дә һәрберебез берешәр пәрәне укыйбыз да, тулысынча Коръән укып чыккан булабыз ярты сәгать эчендә. Һәм шушы Коръәнне багышлыйбыз шушы гаилә әһелләренә, ди. Һәм, ди, тәмле теге хәләвият дип әйтәләр инде, рәхәт лукумнар, менә алар да бар бит, шушының белән чәй эчәбез, ди. Бетте. Менә ул мәҗлес. Ягъни инде мәҗлеснең хикмәте нәрсәдә? Алар шушы гаиләгә тулы Коръәнне багышладылар. Аның дәрәҗәсе нинди, карагыз, әйе. Ә без хәзер Коръән мәҗлесләрен, ачуланмагыз инде, ләкин без аны ашау мәҗлесләренә генә әйләндереп калдык. Безнең хатыннарыбыз да, алар аш үткәрәсе дигәч, алар уйламый, мин әти-әниләремне барлыйм әле, мин ниндидер Коръәннәремне әзерлим әле, мин ниндидер вәгаземне әзерлим димиләр, юк, аһа, безгә, димәк, аш пешерәсе була, тегесенә, монысына әзерлисе була, ягъни аш үткәрү, ул чыннан да аш үткәрү, ул Коръән мәҗлесенә әйләнеп кайтмый, аш үткәрү. Хәтта, мәсәлән, хәзрәт сөйли икән, аңа, әйдә, җитте инде, әйе, җитте, әйдә, ашарга кирәк, мәсәлән. Алай түгел, без теге ашарга өйләребездә дә бар, проблем юк, шулай бит. Ләкин без ул мәҗлесләргә килергә тиеш, Коръән уку өчен, дога кылу өчен, дәгъват нияте белән вәгазь сөйләү өчен. Шуңа да менә моның кыйммәтен безнең халык үзгәртмәсә иде. Мин аңлыйм, татар халкы инде ул, теге чәй эчеп алам дигәндә дә, анда, әлбәттә, бәлеше дә була, чпочмагы да була, шулай бит, безнең чәй эчүне аны башка илләрдә дә кызык итеп куялар инде, фотоларын да, татарча чәй эчеп алу дип, һәм тулы өстәл тегендә, әйдә, бу чәй генә эчеп алыш, шулай бит. Ләкин, Аллаһка шөкер, безнең халкыбыз бик кунакчыл. Ул булса иде, чыннан да, менә мохтаҗлар өчен. Әйе, ул булса иде, мәсәлән, чыннан да, сәфәрдәге кешеләр өчен. Хәтта Пәйгамбәребез нәселеннән булган бер зур галим килгәч, без булдык Буҗи авылында, Буҗи авылында бер мәҗлескә кердек. Шушы мәҗлескә кергәч, ул сорау бирде. Бу нәрсә, ди? Без, ди, яңа гына мәҗлес үткәрдек, шушы өчесеме, җидесеме, шушы мәҗлес. Нәрсәгә моның кадәр ризык әзерләдегез? диде. Менә туганнарны җыйдык, якыннарны җыйдык. Алар мохтаҗмы? дип сорады. Юк, мохтаҗ түгел. Ә сез монда мохтаҗларны чакырдыгызмы? диде. Һәм шушындый бер тынлык. Чөнки беребез дә мохтаҗ түгел, ә шушының кадәр ризык. Әгәр дә моның кадәр ризык әзерлибез икән, бәлки безгә мохтаҗларны чакырыргадыр, чөнки алар ихластан дога кылачаклар. Әйе, алар тамаклары туячак, алар сөенәчәкләр, мәсәлән. Менә без әйтәбез инде, мохтаҗлар юк хәзер дип, ләкин аларны күрә белергә кирәк, алар бар. Әйе, бүгенге көндә дә, мәсәлән, бер телем ипигә, бер кисәк иткә, мәсәлән, тилмергән, аның тәмен айлар буе татымаган кешеләр бар. Шуңа күрә мәҗлесләребездә ризыкны аларга әзерләргә, ә инде әти-әниләргә, әби-бабайларга дога кылдыруны инде хәзрәтләргә, мәсәлән, йөкләргә, әлбәттә, үзебез эшләсәк, моны күпкә хәерлерәк.